Whiria te hono, ā, he rautaki whakaora i ngā mahi karanga ki roto i tēnei kāinga o Ōrākei. E whakakotahi ana ki te ako, ki te hauhake i ngā mātauranga karanga o te kāinga ake nei. Ko te tangata nga kaingakau ana ki te mahi, haramai nau mai. Ae, haramai a Mama me tana tamahine. Ki te kore e pera kai ngaro tenei taonga i roto i a matou. Waimarie ahau ki aku tuawahine e tu pokowhiwhi ki te pokowhiwhi, hautapu, karakia atapō, tohi, pure. E tū tahi mātou ki te kawe i ēnei karawhiunga. Tēnei te tira hau, te ara mai nei.

I roto i taua wā, i wāna, i, he nui, he roa, he nui te wānanga i waenganui i a mātou o Toi Whātua, ētahi wānanga he tito waiata, tito mōteatea, whakatō i te kākano karanga whaikōrero, ā, karakia anō hoki, ā, e āhei mātou te kawe i, i ngā kaupapa pēnei me, me te hautapu.

Ki ngā mātua tūpuna, koia tā mātou ara, ā, he whakakotahi te ao kikokiko me te ao wairua, ā, me, me ngā tohu o te taiao. Āe, koirā, koirā ōku akoranga i, i roto i aku wheako, kaua tōtika ki ngā atua, ka waiho tērā ki ngā karakia, engari ngā karanga, ā, ki ngā tūpuna, ā, ki te taiao. He nui te mahi i ōna wā, he taumaha, ā, nā reira e kaha whakaaweawe ana i ngāi wāhine o tēnei kāinga kia hiki papa, kia maranga mai ki ēnei taonga i te mea i ōna wā he mokemoke, engari mēnā ka tū tahi mātou tētahi tira. ka māmā ake, ka ngāwari ake te mahi. Ko Fiona Smith tōku ingoa. He uri au i heke mai i te kāwai e Hira, mai konei o Rākai. Ko au tērā e tupu haere, e omaoma haere i waenganui i ngā pā harakeke o te marae nei. me ngā peka whātoro atu i te tāone, āe, ko au tērā, kia ora. Oh my, sorry. All right. Airī, take one. Ko Tarumai Kirihoma tōku ingoa, ki te taha o tōku māmā, ā, nō Te Aitanga-a-Māhaki, Te Whakatōhea, Te Whānau-a-Panui, Ngāpuhi, ā, ki te taha o tōku pāpā, Te Rarawa, Ngāi Takoto, Ngāti Whātua-ōrākei. Tēnei wāhi ko Ōrākei marae, ko Maungakiekie te maunga, ko Māhuhu-ki-te-rangi te waka, ko Ngāoho te tāū, Te Uringutu ngā hapū, ko Ngāti Whātua te iwi. Āe, takaparawhau whenua, takaparawhau moana, takaparawhau tangata. Kua wha tau au e mahi ana ki taku iwi, ki konei ko aku mahi ko te heru hāpai i ngā taonga tuku iho, pēnei me ngā mahi haka, ngā mahi karanga, ngā mahi mau rākau anō hoki. Nōku i whiwhi ki tēnei tūranga ōku i tōia mai ahau ki roto ki tēnei iwi, ki tēnei iwi ōku o Ngāti Whātua.

Mōku ake ko te marae te wāhi hei wāhi i ērā kōrero, hei whakatau i ērā whakataunga nui engari i roto i tēnei ao hurihuri tē taea te pēhea i te mea he nui ngā ture Pākehā me kī kua wareware pea a Ngāi Māori ki tērā hononga ki te whanaungatanga. ki waenga i ngā iwi, ngā iwi tata ki konei, ngā iwi tawhiti, nā te kāwana, nā ngā ture Pākehā i puta mātou ki ngā kōti. Ko te porotēhi i tae mātou ki te tēpu, i, i tangohia te pīkarukaru mai ngā taringa a Paremata. Koira te mahi a te porotēhi. Arā, he mahi nui rawa kai muri rā, kai te tēpu e mahi ana ēnei ture. So, wēnei momo mahi, ngā hua. Ko ngā hua i puta mai i te wera, wera o tō rātou rae. Ā, i puta mai i, i tō rātou hiahia. Koirei te wawata nui. Hey my cousin, I'll get in there for a bit of outfill. Kei konei tonu mātou e tū ana i runga i ā mātou ake whenua, te whenua e kaha pakangia, e manaakitia ana i te rāwaho, i a tauiwi mā, i roto i te aroha me te manaaki, e pērā te kōrero a Nanny, pēhea koe e whakatikatika tō Hoariri ma te aroha. So, i tenei mahi, te whakatu i nga hui nunui, a whakanui ai nga kaupapa Maori e pera ana i roto i a tatou pakanga e tatou whawhai nei, a ka patu au i a koe i roto i te aroha. Heoi, ma taku aroha koe e patu. Ko Matariki, ehara i te mea he kaha kōrerotia i ngā tau kua pahure i au e tupu ake ana. Ko te kōrero a Matariki kua mōhiotia ko te paki a Matariki, ko te hononga ki te Kīngitanga, tena koera noa iho te kōrero o Matariki i mōhiotia nei e au i au e tipu ake ana. Wētahi o Ngāti Whātua e anga atu ki a Puanga, i te mea kei Kaipara hoki, kei Te Tai Tokerau hoki a Ngāti Whātua. Kātahi ka puta mai a Rangi Mātāmua me ōna mātauranga tuku iho, ā, nā Mātou te whiwhi me te mea hoki i taua rangi marama pai te kite atu mai i a Takaparawhau, i te rewatanga o Matariki. Ngāwari, ngāwari te kite i a Kokota i te waka a Tamarereti. He ngāwari i runga i te mea kore kau he maunga kei mua i a tātou, ā, e anga atu a Takaparawhau ki Te Tai Rāwhiti, he wāhi pai mā mātou ki te mahi whakanui i tērā mahi. Hāunga i tērā, ko te tikanga o Matariki, arā, ko tō hauora, ā, ko tō hononga ki te taiao, me tō manaakitanga, i a tātou anō. He kaupapa oranga pai nei mō tātou katoa. Nā reira, ki te kore tātou e whakanuia tēnei, kei mahue i aua mātauranga. Mai i taua mea, mai i taua wā kua tino piri te iwi nei ki aua akoranga, te tiaki i te taiao. Te hono ki a Waiti, ki a Tangaroa, ki a Tāne-māhuta, te āta titiro ki te rangi me ngā whetū, te māramataka. Wera momo akoranga katoa kua aro mātou ki ērā. Kua tīmata te iwi ki te whai. Nā mātou te whiwhi ko ētahi o ngā uri, he uri mōhio ki te māramataka āianei. Kei a rātou tērā pukenga e taea ana wētahi o mātou ngā mea tōmuri, kare taea te maumahara, te tiaki i taua pukenga, i taua mātauranga. Te māra kai, te hononga ki ngā maunga. Koira tetahi o nga mahi hoki you know. Hoki ki to maunga pure ai e nga hau a Tawhirimatea ara ko Ururangi tena ne so kua timata matou ki te whakato i nga akoranga a Matariki ki roto i o tatou ake ao. Kaua ko Te Rangimatariki anahe you know kua pa ki nga maunga kua hoki ki nga moana kua whakahokia kai you know wera momo ahua tangata. katoa kua tū ki runga poari tiaki taiao, ā, kua tirotiro haere ki te hauora o te tangata. He wero pai, nē, ko Matariki e, e arataki i a tātou i roto i tēnei oranga a tātou. Āe, he pai, he pai i puta mai. Ko ngā hua, he maha ngā hua i puta. Whakamahia ngā kupu ngāwari nei. I a tātou e ako ana i te reo e hiahia ana kia, heoi, kia kaunga rawa ēnei kupu hou nei, heoi, karekau he raru o te kupu aroha me te kupu manaaki, heoi, he nui te mano o aua kupu. Whiria te hono, ā, he rautaki whakaora i ngā mahi karanga, ā, ki roto, ā, i tēnei kāinga o Ōrākei. Ko te tauaro ki tērā ko Tuia te hono, ā, koia ko ngā mahi whaikōrero. Ā, o te kāinga nei, e kotahi, e whakakotahi ana ki te ako, ā, ki te hauhake i ngā mātauranga karanga o te kāinga ake nei. Te tau tuatahi, ā, ko te pou. Ko te pou tonu, e ora tonu ana te pou o tēnei o ngā whare ko, ā, Nanny Dina Tamāriki tōna ingoa. Nāna mātou i whakanoho ki tētahi wānanga karanga, i reira i puta katoa ōna wheako i a ia e tamariki ana, tamariki tonu ana ia, I think whitu tana pakeke, ko ia tētahi i noho ki raro rā ki te papa kāinga a Te Puru o Tāmaki, ana, kei te ora tonu ia i waenganui i a mātou. Ia te wā ka kawe mātou i ētahi kaupapa ko tāna ki a mātou, mahia te mahi, mahia te mahi. Ko taku tūranga he ringaringa, he waewae, he waha, ā, he kaimahi, he reo i tupu ake au i konei me te ako i ngā mahi reo tuku karanga. Nāwai rā, nāwai rā, ka whanake haere tērā pukenga, āianei, ka tū au i roto i tētahi tūranga hāpai i tērā mahi mō te hapū nei, mō te iwi whānui hoki, mō te hapori, me ngā uri, ngā whanaunga te whāngai atu aku mōhiotanga. aku wheako ki ki aku whanaunga kia whakapakari taua pukenga ki roto i a ratou ara ki roto i te hapu i te iwi nei. Ko taku mahi te tautoko te manaki i a ratou e mahi ana nga mahi okawa tera pea ko tenei te tau tuawha, Kua whakanuia e mātou i a Matariki mā te hautapu nei. Harikoa ana te ngākau e taea ana mātou te whātoro atu ki ētahi atu uri o Ōrākei o Ngāti Whātua whānui kia haramai, kia tū hei reo mā tātou katoa. Me te manaaki i ngā manuhiri maha. Koirā tāku mahi, koirā ngā mea i tono, tono, me mahi pēnei whī, me mahi pēnei, oh kia ora, kia ora, āe, ka, ka, kei reira au.

o ēnei mahi. E ai ki taku karaua ko ngā silent bullets ēnei. Nē rā, ā, ia, ko te tao o te whakaaro, ai, te tao o te kupu, i ētahi wā, i a koe ka tū ki te mura o te ahi, e tūwhera ana koe ki ngā. au kino ki ngā aukaha o te wā, ā, nā reira, he mea nui ki te, ā, whakarite i tētahi rautaki, ā, rautaki e kuhu ai koe ki ngā mahi, rautaki i a koe e kawe ana i ngā mahi, ā, rautaki anō hoki e puta ai koe, ā, ki te ao e whakawātea anō ai koe.

Haere tahi mai ngā, ngā tuāhine, tuakana me te teina, haere tahi mai. So, pai tērā ki a mātou. Ki te kore e pērā kai ngaro tēnei taonga i roto i a mātou. Hei wānanga a Whiria Te Hono a ki runga o Whai Māia i wānanga i ngā kōrero mō Matariki, nā, ka wānanga ngā wāhine ko wai ka tū hei māngai, Ā, mō tēnei kāhui, ana, ā, ka maea te tū o te ringa, na, ka tohua, ā, ko ēnei tokorima ka whai wāhi atu ki te hautapu. Ko te mahi a muri i tērā ko te rangahau kupu. e hāngai ana ki ngā kaupapa. So, ka tīmata te hautapu ki te pao koro mamao, ko te pao koro mamao i te wā ka hikina te hāngi, ka puta ko te koro mamao. Na, a, ka puta he pao, a, i tetahi o nga wahine. Ka puta te pao i te wa e kawe ana te hautapu ki te tu ahu. Whai muri i tera ka timata nga haka. Ko te hautapu e rite ki te kaina. So ka timata tera haka. Ka hia ke nei nga toaitanga whai muri tera ka taki nga karakia. Ko te karanga ka whai i tērā ko Pohutu, āe, ko Pohutukawa, ā, ka tuku i ngā karanga ki ngā mate. Taukiri Dixon, Whaea Hira Royal, Lani Hovey. Perry Cullen, Joseph Thompson, Raniera Manuel, Waimarie Ratu. Te karanga ka whai, ko Matariki, whai muri i tērā. Ko Hiwa-i-te-rangi, ā, whai muri i tērā ko te tōtō mai i a Tama-nui-te-rā. Manu whakakai ngā hia, tanei ta manako uri ora. Engari ko ngā karakia e hia kē nei i waenganui i ērā karanga. Ia te tau he āhua rerekē, āhua e rerekē ētahi paku whakahaeretanga kia tae ki te toi e hiahiatia nei e mātou. Tāku whakamahana tuarā, hai pau whirinaki pea, ā, āe, koirā tāku. Taku tūranga mō te hautapu i tēnei tau, i roto hoki i a Whiria Te Hono, ko au te kaitonotono, ko au te, he aha nei, te, te tangata hiki i te. i te tao kia areare mai aku tuawahine ki ngā kaupapa, āe, he whakamōhio ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā ngā nekehanga, ā, he whakaemi i a mātou ki te wānanga, ā, he whakamōhio anō ki ngā kaupapa nui. Engari i tēnei tau, i, i ngā tau ki muri, ko au tērā e tuku ana i ngā karanga, engari i tēnei tau, Kahore au i tuku karanga. Na reira, koira te tohu o te hua. Muia katoa i te tangata, mangu pai te whenua i konei, i te tangata, me te mahi o te tangata. Kua tino tupu nga hautapu i roto i nga tau. Nā mātou te whiwhi he kāhui kaha tā mātou. Tokomaha ngā whānau he pūkenga atawhai i roto i te manaakitanga mā te kai. So ka, oh, nui ā rātou mahi hoki. He ngāwari tōku mahi te tū ki te tuku karanga ngāwari ake. Kua tīmata kē rātou. Kua tīmata kē ngā ringa wera ki te whakarite kai. Kua tīmata kē rātou ki te whaka, ki te hora tēpu, ki te whakakīrourou, kua tīmata kē te tokomaha i runga i te aroha. tēnā mahi. Pīki mahi te manaaki, ina i te koera, ei, ka riro a Māori mā ā tātou nei mana mai i tēnā taha, te taha manaaki. So, he mahi nunui. And nā mātou te hōnore nui kei a mātou i ngā ringa wēras tino pai rawa atu, he ringa manaaki, manaaki rawa nei. Ko tāku hiahia ko te whakatō i te kākano, ko te whakaaweawe hoki i ā mātou tamariki Ki te whakarongo, ki te titiro ā tōnā wā mā rātou ēnei mahi e kawe. Koira tāku tino hiahia, kia mahi tonu i ngā mahi, kia whakaora i te reo, whakaora i ngā tikanga, ā, whakaora i ngā waiata me ngā haka, whakaora anō hoki i ngā mahi mau rākau me ngā mahi waka. Āe, he, he mea oranga, nē, he mea oranga, he hara i te mea he mahi, ā, āe, he mea oranga, oranga wairua, oranga ngākau, oranga hinengaro, oranga tinana, āe, hei painga mō te whānau, hei painga mō ngā hapū, ā, mō te iwi anō hoki. Ae, harikoa pai, koa pai, i te mea, mehemea ko mātou anake ia te tau, ia te tau, kore kau he whakawhanaketanga. Kore kau he tupuranga ki au nei maumau te mātauranga. Ki te kore au e awhi i tētahi atu e whatu ēnei mātauranga, he maumau. So, ki te kite i ngā tāngata hou, ngā uri hou e tū ki ēnei tūranga. He koa pai. Koa whai rawa a Ngāti Whātua i runga i tēnā, nē. E tū ana ngā uri i runga i ā rātou ake whenua, e tuku ana tō rātou reo ake i runga i tētahi rangi māori nei, ā.

Hoi, kei roto tonu i te dna, and kei te kite mātou tēnā. So kei te ako ā tātou tama me ngā tātou tamāhine, ēnei momo mahi te whakatupu kai, ngā rākau tūturu nei, ko ēnei rākau tūturu i whāngai i ēnei manu tūturu, pai tēnei mō te kēri i te whenua, ko tēnei rākau he rongoā pai ki te. Whakatō ki raro i, o, ki roto i te atarangi, wera momo akoranga katoa kei te ako rātou. Kaua ko te mahi anahe, ko te mahi he mahi. He kauaka mātou, ko tā mātou he whakaawe, ā, i ngā reanga hou.